Voilà, mir wëllen Äech emol fir d'alleréischt am Numm vun eisem Beruffssyndikat Öffentlech Déngschter beim OGBL an och am Numm vun de Kolleegen hei vum Landesverband häerzlech begréissen. Mir sinn och frou, dass Der esou zahlreich op eis Pressekonferenz Komm sidd, mir hunn Äech hei och eppes verdeelt. Dat si Background, Hannergrondinformatiounen, e bëssen iwwert dat, wat elo bei Luxtram gelaf ass. Voilà, an ech géif och dann direkt ufänken. Ech wäert e bëssen eng Introductioun maachen. iwwert dat, wat elo alles gelaf ass am Kader vun de Verhandlungen, Lounverhandlungen bei Luxtram. An dann herno, mengen ech, maache mer d'Gespréich op, maache mer d'Diskussioun op, da kënne mer Froen da stellen a mir wäerten da probéieren, Iech dann och beschtméiglech dann ze äntwerten. Voilà. Léif Press, den zéngten Dezember 2017 ass den Tram hei zu Lëtzebuerg agefouert ginn. Fir den Tram op d'Schinnen ze kréien, huet de Staat de Choix gemaach, fir den Tram iwwert de Wee vun engem privatrechtleche Betrib ze bauen an ze bedreiwen. Aus deene Grënn ass eng Luxtram geschaf ginn, bei där de Staat mat zwee Drëttel an d'Ville de Luxembourg mat engem Drëttel bedeelegt sinn. Dofir consideréiere mir Luxtram als vollwäertegen ëffentleche rechtlechen Acteur. Den Tram huet mëttlerweil transportpolitesch e puer Erfolger opzeweisen. A sozialpolitescher Hinsicht muss den Tram awer nach op déi richteg Schinne bruecht ginn. Fir dat en ëffentlech Verkéiersmëttel reibungslos fonctionnéiert, muss et iwwert genügend a gutt bezuelte Fachaarbechter mat viable Loun an exzellenten Aarbechtskonditioune verfügen. Léif Press, d'Aarbechtbedéngungen an engem Transportbetrib sinn net nëmmen a sozialpolitescher Hinsicht vu Bedeitung, mee si sinn absolut wichteg fir e séchere Betrib ze garantéieren, dat am Interesse vum Personal, vun den Trambenotzer a vu sämtleche weidere Stroossebenotzer. Zur Zäit läit d'Gesamtschichtdauer bei Luxtram SA bei 13 Stonnen, bei der Bunn zum Beispill ass se op 10 Stonne festgesat. Den Tramschauffer muss allerdéngs gläichzäiteg den Ufuerderunge vun engem Lokführer wéi awer och deene vun engem Buschauffer gerecht ginn. Dofir ass et inakzeptabel, den Tramschaufferen eng Gesamtschichtdauer vun 13 Stonnen zouzemueden. An och d'Lounbedéngunge bei Luxtram SA. entspriechen a kengster Weis deenen aus dem ëffentlechen Déngscht. Bei de Lafbunnen, bei de Lounsupplémenten, bei de Kompensatiounen, bei de Congéë leie mer wäit ewech vun de Lounstandarde wéi mer se bei der CFL, beim TICE, bei de staatleche Bussen oder bei aner Betriber aus dem ëffentlechen Déngschtleeschtungssecteur kennen. Liv Press, Am Kader vun de lafenden Kollektivvertragsverhandlunge bei Luxtram SA. fuerdere mer als OGBL zesumme mat de Kollege vum Landesverband, déi d'Delegatioun stellen, eng konsequent Upassung un d'Loun an d'Aarbechtskonditioune vum ëffentlechen Déngscht. Den Direkter vu Luxtram huet eis bei der leschter Verhandlungsronn kloer ze verstoe ginn, datt hien awer een vollt Verhandlungsmandat vum Verhandlungsrot betreffend all de Verhandlungspunkten hätt, also och an haaptsächlech betreffend d'Loun an d'Aarbechtskonditiounen bei Luxtram. Hien huet eis awer och gläichzäiteg matgedeelt, datt hien direkt Tributaire ass vun den Direktiven, déi hie vum Verwaltungsrot matgedeelt kritt. Déi Direktive vum Verwaltungsrot, deen ausschliisslech aus Leit aus de Pouvoire publicë besteet, waren déi follgend, Et gëtt iwwer alles verhandelt, ausser iwwer d'Aarbechtskonditiounen an d'Lounkonditioune vun de Salariéen bei Luxtram. Den aktuelle Règlement interne vu Luxtram, dee just eng Ëmsetzung vum Code du travail ass, also vu Sozialminimaen, soll deen neie Kollektivvertrag fir d'Salariéen bei Luxtram ginn. Léif Press, esou eng Stuer. D'Positioun säitens Luxtram ziilt just drop eraus, de Sozialdialog op d'Äusserst ze strapazéieren an eng seriö Weiderféierung vun de Lounverhandlunge willkürlech an eng Saakgaass ze féieren. Dofir hu mir als fräi Gewerkschaften d'Decisioun geholl, fir de Verhandlungsdësch bis op Weideres ze verloossen. Hei gëtt carrément de Geck mat de legitime Fuerderunge vum Personal gemaach. Dës Lounverhandlunge ware bis dato just ee renge Zäitverloscht. Léif Press. Grad an dësen Zäiten, wou mer vun Regierungssäit, vu Verwaltungen, vun der Press matgedeelt kréien, ewéi gutt a produktiv hei am Land geschafft gëtt, datt de Wuesstum erëm eng Kéier positiv ass, datt erëm Räichtum geschaf ginn ass, datt d'Staatsverscholdung am Grëff ass, datt d'Staatsbudget am Kader vum Semestre européen vu Bréissel en Triple A kritt huet, datt eise Ratio vun der Staatsverscholdung par rapport zum PIB deen onproblemateschsten an der EU ass, wou mer awer och gläichzäiteg vu Gewerkschaften, vun aneren sozialen Acteuren ewéi d'Chambre des Salariés oder d'Caritas ganz aner, mee ëmsou méi alarméierend Noriichte kréien, nämlech déi, dat den Aarmutsrisiko hei am Land nach ni esou héich war, dat 16,5 Prozent vun der Bevëlkerung hei am Land ënnert dem Seuil de pauvreté liewen, dat ee würdeg Wunnen hei am Land kaum bezuelbar ass. Da versti mir als fräi Gewerkschaften net, datt déi Responsabel vu Staat a Stater Gemeng nach eng drop setzen, andeem se willkürlech an engem Betrib aus dem öffentleche Secteur d'Léin par rapport zu deenen am öffentlechen Secteur bis zu 40 Prozent a méi kierze ginn. Léif Press, hei bei Luxtram, grad esou wéi schonn 2013 bei der Post, géing Ginn déi falsch sozial Weiche gestallt? D'Pouvoirs publique sinn an der Flicht, wa se Patron sinn, de Bierger, déi bei hinne schaffen, déi beschtméiglech Loun an Aarbechtskonditiounen ze ginn. Massiv Lounkierzungen a Verschlechterunge vun den Aarbechtskonditiounen a staatlechen a kommunale Betriber mussen dach fir d'Politiker een absoluten No-Go sinn. Si wësse genau, wat fir eng sozial Verantwortung se hei droen, Loun an Aarbecht. oder Verschlechterung vun den Aarbechtskonditiounen an de Pouvoirs publicken si geféierlech a falsch Signaler un de Privatsecteur. Mir als fräi Gewerkschaften, OGBL a Landesverband, wäerten eis mat alle gewerkschaftleche Mëttele géint eng sozial Entgleisung bei Luxtram duerch d'ëffentlech Hand wieren. Ze wëssen, Mir dulte keen staatlechen organiséierten Loun a Sozialdumping beim Staat duerch de Staat. Merci. Nee, mir wäerten elo nach net d'Conciliatioun, also déi Prozedur wäerte mer nach net aleeden. Mee ech mengen, elo wéi mer et erkläert hunn, wéi gesot, den, ech soe mol, de Patron elo vu Luxtram SA. ass awer de Stat an och d'Gemeng Lëtzebuerg. A wéi an all Lounverhandlung, mengen ech, ass et do emol wichteg, dass mer dann och mat deene richtege Patronen emol diskutéieren. Also wéi gesot, Den Direktor huet eis erzielt, dass en d'Mandat jo direkt vum Verwaltungsrot kritt hutt. Wann ee kuckt, wien am Verwaltungsrot dran ass, dat gesitt Der och do an der Brochure, da gesäit een, dass do haaptsächlech Fonctionnairë vun diverse Ministèren drasëtzen an dann nach e Schäffe vun der Gemeng Lëtzebuerg wéi och d'Buergermeeschtesch vun der Gemeng. Dat heescht, da gi mer jo dovun eraus, dass déi och tributaire si vu, selwer tributaire si vu politeschen Décisiounen. Dat heescht, bon, Do si mer aner Meenung wéi jo och elo de François Bausch, dee elo mengt, dee dierf sech als Politiker jo net an d'Kollektivvertragsverhandlunge jo amëschen. Dat ass sécherlech richtig, wa mer vun normalen Lounverhandlungen oder vu Verhandlungen aus dem private Secteur, wou zum Beispill, wa sech eng Firma aus dem Bausecteur elo mat de Gewerkschafte géif Lounverhandlunge féieren, mee awer do, wou de Pouvoir public awer selwer och Patron ass, de Stat oder och d'Gemeng, ech mengen, do musse se dann awer hir Responsabilitéiten huelen a mat de Gewerkschaften diskutéieren. Ech mengen, dat maache mer zum Beispill och bei de sämtleche Kollektivverträg, zum Beispill an de Gemengen. Ech mengen, wa mer fir d'Gemengenaarbechter, Salariéeë verhandelen, verhandele mer och do direkt mat den zoustännege Schäfferéit. D'selwecht, wa mer elo Diskussiounen iwwert Lounverhandlungen elo vun de Statssalariéeë féieren, da féiere mer se och mam zoustännege Minister.
Wat een vläicht dobäi ka soen, datt mer natierlech an Etappe virginn. Nodeem mer d'Verhandlungen ofgebrach hunn, hu mer emol fir d'éischt, an dat war gëschter de Fall, Informatiounsversammlunge gehat mat der Belegschaft vu Luxtram, wou mer déi eingehend informéiert hunn iwwer dat, wat an de Verhandlunge passéiert ass, wou mer och mat deene gekuckt hu wéi et soll weidergoen, wou mer mat deenen elo déi zukünfteg Démarchen diskutéiert hunn, ech mengen dofir hunn mer haut déi Pressekonferenz ageruff, och fir d'Ëffentlechkeet ze informéieren, wat bei Luxtram geschitt. Mer hunn eng Kéier Flyere verdeelt um Kierchbierg a bei der Gare zu Lëtzebuerg, fir d'Ëffentlechkeet ze informéieren. An ech muss Ihnen och soen, datt Personal vu Luxtram, datt dat natierlech nit frou ass iwwert déi Konditiounen, déi bei hinnen sinn. An déi ënnerstëtzen äis natierlech voll a ganz an eiser Démarche, wéi mir se virgesinn hunn. No der Pressekonferenz vun haut waarde mer mol, oder mir provozéieren aner politesch Reaktiounen, muss mer kucken, wat kënn, of den zoustännege Minister bei senger Meenung bleift. Mengen wann en do gesot huet och déi bei Luxtram déi hätten en pleine connaissance de cause virun 8 Méint hiren Contrat de travail ënnerschriwwen. Dat ass a ville Betriber esou. Dat géing jo da bedeiten wann een eng Kéier e Contrat de travail ënnerschreift, datt een ni méi däerf Fuerderunge stellen. Dat ass bëssen eng Sichtweis déi ee jo nit kann deelen, an de Kolleg Bausch war selwer Gewerkschafter an an der Zäit hätt no ni esou eng Attitude, mengen ech, ageholl, dann och bei, wéi de Siggé gesot huet, bei Luxtram am Verwaltungsrot si praktesch lauter Fonctionnaire, mat Ausnam vum engem Schäffen an der Buergermeeschtesch vun der Gemeng Lëtzebuerg, an zu Lëtzebuerg besteet nun eemol déi Tatsaach, datt déi Fonctionnairen an de Verwaltungsrot, datt déi un d'Direktive vum politesche Pouvoir gebonne sinn. Dat ass enker hei zu Lëtzebuerg festgeluecht ginn an dat ass nit wéi bei enger aner Société anonyme. Ech wollt nach just zu den Aarbechtskonditiounen eppes soen, wat mir och stéiert fir d'Eisebunner, egal welléi Eisebunn, déi am Land hei e Betrib huet. Do hu mer e Règlement grand-ducal, Wa muer eng Eisebunn, eng nei, op de Marché kënnt, déi misst un dee Règlement grand-ducal halen. Hei gëtt awer argumentéiert, hei ass een urbanen Tram, dee brauch sech nit drun ze halen, obschonn datt déi déi selwecht Funktiounen eigentlech maachen, oder nach méi wéi op der, wéi op der Schinn. An de Minister huet jo gesot, e wëllt den Tram dann ausdehnen bis op Esch oder bis op de Belval an da géif hätte mer een Tram dee mat 100 géif fueren. Dat ass awer keen normalen urbanen Tram méi, dat ass dann een Train-Tram, dee fiert dann mat ënner deeselwechte Konditioune wéi all Zuch op de Schinne fiert. Logescherweis misst ee jo dann de Règlement grand-ducal iwwer d'Aarbechtskonditiounen do zur Uwendung bréngen. Dat géif jo da bedeiten, Déi Leit, déi da vun Esch bis an d'Peripherie vun der Stad fueren, déi müssen sech un de Règlement grand-ducal halen. An déi dann an der Stad selwer fueren, déi bräichten sech net méi drun ze halen. Do géing ech mol gär gesinn, wéi een déi Schichte géing organiséieren. Dat ass jo awer e Problem. deen dann aner Leit misste léisen. Dat sinn esou Kontradiktiounen, déi een hei gesäit, wann ee vergläicht Luxtram, aner öffentliche Betriber, nit nëmme bei de Gehälter a bei de Léin, mä och bei den Aarbechtsconditiounen, déi awer do sinn a wou dann eng Kéier o een eng politesch Äntwert muss drop ginn.
Jo, also mir wäerten do déi ganz Panoplie vu gewerkschaftleche Mëttelen an Aktiounen natierlech benotzen. Ech mengen, mir si jo bekannt, dass mer, dass mer traditionell jo kënnen och Aktiounen organiséieren. Ech mengen, dat bescht Beispill, dat waren déi lescht Aktiounen an déi lescht Manifestatioune vum Juli lescht Joer am Santésberäich. Ech mengen, do hate mer e risegrousse Succès. Awer ech mengen, och do hu mer emol Ugefaange mat Pedagogie, mat Informatioun, mol direkt un d'Leit selwer, déi betraff waren, dat heescht d'Personal, mee och herno d'Ëffentlechkeet. Mär mengen, et ass och wichteg, dass se do am Bild sinn, well ech mengen, dat, wat mir elo festgestallt hunn elo bei de Verdeelungsaktiounen, dass d'Leit sech iwwerhaapt net bewosst sinn, dass déi Lounkonditiounen esou schlecht si bei Luxtram, well déi ginn dovun eraus, Et ass do den normale Standard, deen, also déi gutt Standarden an de Lounkonditioune vum ëffentlechen Déngscht en vigueur sinn. An dat ass bei deenen guer net, also dat ass de Leit iwwerhaapt net bewosst. Wat Der awer nach ze soen hutt, dat ass, dass mer eigentlech dat schued fannen, dass do kee Kollektiv, dass mer och keng seriö Diskussiounen iwwer d'Aarbechtskonditiounen an d'Aarbechtszäite kënne féieren, well ech mengen, do ass jo awer de Kollektivvertrag, mengen ech, e gudden, Outil, mengen ech awer och fir de Patron, fir d'Aarbechtszäit ze organiséieren. A mir schwätzen hei vun de Conducteuren a vun de Chauffeuren, mee et sinn nach eng Partie aner Leit, mat deene mer geschwat hunn, nämlech déi och an de Verwaltungen, déi jo och awer elo mat enger Flexibilitéit elo vun der Aarbechtszäit permanent konfrontéiert ginn, wou och natierlech stëndlech mussen Iwwerstonne gemaach ginn, déi se och gäre maachen, well se nämlech hannert dem Betrib stinn, mee wou awer dann awer Problemer entstinn mam Ausbezuelen oder mat der Récup oder. Och do ass eigentlech guer näischt organiséiert an iwwert d'Potten an iwwert de Kollektivvertrag, an do hu mer och Erfahrung an anere Beräicher, wësse mer natierlech och, wéi mer d'Aarbechtszäite kënnen, fir zum Beispill e Schichtbetrib ze organiséieren, wéi mer eis do kënnen uleeën. Ech mengen, déi Erfahrungswäerter, déi hu mer. An dee Räichtum, meng ech, vun Erfahrungswäerten, dee wollte mer nämlech elo an deenen Diskussioune grad och elo mat aféieren. Dramatesch ass et, dat kënnt Der awer och bei de Lounkonditiounen, do gesitt Der och, mengen ech, mir hunn en Tableau och do gemaach mat den Ënnerscheeder mam Différentiel, wat esou Usus ass am ëffentleche Secteur, Déngschtleeschtungssecteur, par rapport zu deem, wat elo bei Luxtram ass. An do leie mer, also Der gesitt, mir fänken do bei minus 30 Prozent an, da geet dat. Bis minus 49, bis minus 50 Prozent, dat ass awer, dat ass kee klengen Ënnerscheed, dat sinn dramatesch Ënnerscheeder. An dofir schwätze mer och an deem Kader hei vun engem staatlechen organiséierte Loundumping. An dat huet de Staat och bei der Post gemaach, well do ass et genau d'selwecht. A mir hunn awer och do Erfahrungswäerter. Mir gesi schonn, dass zum Beispill, dass mer bei der Post hunn, dass mer do Problemer hu mam Rekrutement, Mir fannen net méi genuch qualifizéiert Personal, well effektiv d'Lounkonditiounen net méi attraktiv genuch sinn, grad esou wéi elo och an der Fonction publique, elo mat der Reform, déi viru sechs Joer dann am öffentlechen Déngscht also do votéiert ginn ass. Bon, voilà, an do gesinn, dass awer tendenziell, mengen ech, eng Stëmmung do ass oder e Mouvement do, ass fir generell d'Lounkonditiounen an d'Aarbechtskonditiounen am ëffentleche Secteur kleng ze kréien. Mir gesinn et bei der Post, mir hunn et iwwert d'Reform gesinn, mir gesinn et elo erëm eng Kéier hei bei Luxtram. Et gëtt sech hei ganz. jo ech mengen zilgerecht Verwaltungen oder Betriber erausgesicht, wou dann probéiert gëtt dann do d'Standarden erofzesetzen. Dat huet natierlech och héchstwahrscheinlech oder ganz sécher Implikatioun a Konsequenzen op aner staatlech Verwaltungen an och aner Dénscht oder Secteuren am Service public, ech denken un d'Santé an. Mir wësse jo och, dass mer traditionell och ëmmer do Diskussioune kréien. Mir hunn de Kollektivvertrag elo ofgeséchert kritt, mee awer no massiven, massive Widderstand vun eiser Gewerkschaft.
Nee, et gëtt esou lues Zäit, datt déi äntwerten, datt déi sech zu Wuert mellen an datt déi wierklech, mä wou vun Aktiounen ass hei geschwat ginn, et mengen et ass och evident, datt och déi aner Leit an ëffentleche Betriber sech bewosst sinn, well ech Gefor, datt se op se zoukënnt. Gëschter op der zweeter Informatiounsversammlung, déi mer haten, wor beispillsweis onse President vun der Sektioun AVL vum städtische Bus mat derbäi, déi sech natierlech solidaresch erkläert, un Eisebunner, déi sech solidaresch erklären, déi wësse ganz genee, wann dat hei eng Bresch geschlo gëtt an den öffentliche Secteur, wat d'Léin an d'Aarbechtsconditiounen betrëfft, datt dat an enger zweeter Etapp Schoul mécht. Och d'Kollegen, déi bei de Gemenge schaffen, op all déi Kënnt eppes zou, wann hei eng Brech dra geschloe gëtt, wa wierklech hei Dumping social gemaach gëtt, da wëssen déi aner och, datt dat och Schoul mécht an anere Betriber. Mä dat schéngt mer evident ze sinn. Ech hunn och beispillsweis gelies, wat den Direkter geäntwert huet, wéi mer vun 13 Stonne. Gesamtschichtdauer geschwat hunn, datt en du geäntwert huet, Bei hinne wäert d'real Aarbechtszäit nëmmen 8 Stonnen, effektiv stinn awer 9 Stonnen do, wou se effektiv kënne schaffen. Mä déi 13 Stonnen, dat gëtt en eng enorm Flexibilitéit, wann do een 13 Stonne muss zur Verfügung stoen, och wann en dann enker 6 Stonne schafft an dann 4 Stonne fräi huet an dann erëm enker 3 Stonne muss schaffen, dat ass nit zoumuttbar fir déi, déi op de Schinne musse fueren, déi mussen do wierklech ëmmer op d'Sécherheet oppassen. Dat ass nit gutt fir hir eege Sécherheet an och nit fir déi, déi matfueren an och nit fir déi, déi iwwert d'Schinnen sech bewegen. Dat ass, schéngt mer, evident ze sinn an dat ass eppes wat wierklech een nit an ee Beispill wat e bëssen d'Haltung o vun der Direktioun charakteriséiert. Mun hinnen gesot, well déi meescht déi do schaffen, déi vu wäit hier kommen, et si vill Frontalieren derbäi, datt ee Repos journalier vun 11 Stonnen nit géing duergoen, fir datt déi sech kënnten wierklech erhuelen, datt déi mol dann eng Stonn missten heem fueren, eng Stonn missten zrëck kommen, datt do kee Familljeliewe méi wär. Du huet den Direkter eis gesot, si kënnte jo awer an d'Stad oder ronderëm d'Stad wunne kommen, natierlech awer nit mat deene Gehälter déi se do verdéngen. Do ass eng Wunneng zu Lëtzebuerg ass do wierklech Luxus, dee déi sech nit kënne leeschten. Dat ass bësse fir d'Mentalitéit erëmzeginn, déi do an den Diskussiounen heiansdo opkomm ass, an dass dat och, wat mer kritiséiert hunn a wou mer och mengen, datt do wierklech de politesche Pouvoir misst seng Responsabilitéit iwwerhuelen. Sou méi kuerz Formatiounen, sou Formatiounen, déi awer nit sou laang daueren op der Eisebunn, dat ass wierklech, déi Formatioun geet do vill méi wäit wéi beim Tram. Beim Tram, dat ass eng verkierzt, déi hunn och nëmmen, De Moment hu mer nëmmen eng Serie vun Trammen, wat d'Situatioun méi einfach mécht. Wann Der op der Eisebunn kuckt, do sinn awer vill méi Serië vu Maschinnen, Automotricen, déi se alleguer mussen zum Deel léieren. Ott ass bësse méi komplex, dat wat do muss geléiert ginn. Et ass just, wat mer o do geschriwwen hunn, d'Ufuerderungen un een Tramschauffeur sinn änlech, Well se iwwer Schinne fueren, si kënnen nit auswäichen an de Bremswee ass méi grouss wéi op der Strooss. Si mussen awer och gläichzäiteg dat ma wat ee Buschauffeur op der Strooss mécht, si mussen op den anere Verkéier oppassen, si mussen iwwer d'Leit oppassen déi iwwer d'Strooss lafen. Si kënnen do nit, ee Buschauffeur dee ka mol enker op d'Säit fueren, déi hei kënnen nit op d'Säit fueren an dat bréngt natierlech Ordnung, dat bréngt mat sech, datt se permanent musse konzentréiert sinn. Mä de Georges, dee weess besser wéi op der Bunn dat, wou d'Mecanicien ausgebilt ginn, déi ass.
Nee, ech menge bei engem, fir op d'Eisebunn ze kommen, muss en eng gewësse Schoule matgemaat hunn, fir, fréier war dat en CATP, ech menge et ass elo haut scho bësse méi. D'Ausbildung ass och vill méi, déi dauert iwwert e Joer, dauert elo e Joer an ass och vill méi komplex, well d'Reglement op der Eisebunn ass jo awer e ganz anert wéi wéi beim Tram. Beim Tram ass dat vill méi basesch gehal an do brauch een och keen CATP. Wat d'Responsabilitéit, muss een awer och kucken, wat d'Responsabilitéit vun deenen zwee Beruffer sinn. Se hunn déi selwecht Responsabilitéit. Et muss een och bedenken, dass en Tram ouni Sécherheetssystem fiert, dass zwar e Kontrollsystem op den Tramschauffer do sëtzt oder net do sëtzt, mä et ass awer kee Sécherheetssystem op engem Tram, dat een unhält, wann een duerch e rout Signal fiert, dat an dofir ass d'Responsabilitéit an d'Konzentratioun permanent an och grad esou grouss wéi déi vun engem Buschauffer an engem Lokführer. Mä dat hu mer, dat hu mer nämlech och virgesi gell, och op, dat hu mer virgesinn an der Gehälterstruktur. Hä? Mir hunn natierlech verschidden, also d'Gehälterstruktur ass par rapport zu de Qualifikatiounen opgebaut, natierlech. Een, deen CATP A wann de CATP verlaangt gëtt, da kënnt en an d'Grille de salaire vum CATP. Natierlech, wann en CATP plus ass, kënnt en an d'Grille de salaire vum CATP plus, genau ewéi e Bachelor oder e Bac. Mir hunn do virgesinn, Bac, Bac plus zwee, Bachelor a Master. Dat wäre jo déi interessant Diskussioune gewiescht, mee esou wäit si mer jo emol net komm. Zum Beispill d'Agencement vun de Carrièren oder wat fir Berufsbilder hu mer, bei Luxtram, well dat geet jo vu Chauffer bis Kommunikatiounsmanagement, hä, also ech hunn elo, mir hunn elo mat de Leit elo geschwat, dat heescht et feelt e bëssen awer och u Chaufferen iwwerall, et feelt och nach e bëssen u Leit un Maintenancen, et feelt och natierlech och am Sécherheetsservice, huet, si mer gewuer ginn, datt do just nëmmen eent zoustänneg ass, eng Persoun zoustänneg ass fir déi ganz Sécherheet do vu Luxtram, wou eng zweet Persoun gebraucht ginn. Mee et ginn awer schonn fënnef Leit virgesinn fir fir de Kommunikatiounsservice. Do gesäit een och bëssen, wat wat d'Philosophie ass, ne. Also ech mengen, et gëtt do och vill dann schéin a grouss kommunizéiert. Mee ech soen awer, de Core Business muss, also de Quotidien, dee muss awer och gemaach ginn. An de Quotidien, mengen ech, bei engem Tram ass awer emol och d'Sécherheet ze gewährleisten vun de Salariéen, mee awer och vun de Stroossebenotzer. Mee dat wären awer och zum Beispill déi interessant Diskussiounen gewiescht, dat heescht, wat fir eng Carrière brauche mer, wat fir Berufsbildung, wéi kréie mer déi Berufsbildung a wat fir eng Carrière aklasséiert an dann natierlech Formation professionnelle continue wär jo zum Beispill och eng ganz interessant Saach, wéi organiséiere mer eis am Betrib fir Formation continue. Continuer ze organiséieren? Wéi sinn dann herno och dann d'Mechanismen, wéi vun engem Carrièren dann eriwwer ze kommen? Dat wären alleguerten interessant Diskussiounen, wou mer eis gefreet hätten, fir déi do ze lancéieren, mee wou mer dann awer direkt do e Stopp, also carrément e Stopp vun deene gesot kritt hunn, wou se gesot hunn, hei gëtt net iwwer Léin geschwat, et gëtt net iwwer iwwer Aarbechtskonditiounen an notamment och Aarbechtszäiten geschwat, also schwätzen hei vun Organisatioun vun Aarbechtszäiten, elo net ob et elo 13 oder 11 Stonne sinn. Sécherlech ass dat een Aspekt dovunner, mee zum Beispill wéi organiséiere mer eise Pott am administrative Beräich, wëll wëssen, dass et do en Horaire mobile gëtt, wéi kënne mer do Saachen organiséieren an dat op eng interessant Aart a Weis, wou mer net nëmme soen, lescht emol do huet de Patron d'Handhab iwwer d'Aarbechtszäit, mee wou mer och, Soen, majo och de Salarié kann och do zum Deel Matbestëmmung, wien him seng Récup hëlt, wien him seng Iwwerstonnen hëlt, ob en se gär bezuelt wëllt, en Deel oder, ech mengen do ginn et jo Modellen, an ech mengen och do hu mer jo Modellen am Tirang, déi mer och do kënnen eraushängen, also wierklech déi schéin, déi déi gutt an déi räich Diskussioun, déi mer do hätte kinnten maachen, mä déi ass elo emol op Äis gesat, gell, an ech hoffen, datt do awer vu Polit-, also ech mengen elo vun der Politik, awer elo do e Signal kënnt an da seet, ah erscht emol, do ass e Mëssverständnis. Also mir hoffen, dass et e Mëssverständnis ass, well soss muss mer effektiv Aktiounen maachen. A wéi gesot, den Nico huet et gesot, mee ech ënnersträichen et nach, et betrëfft hei de ganze Secteur vun den öffentlechen Déngschtleeschtungen. Also mir gesinn dat esouwäit an da wësst Der och, mir si Zimlech staark an deem ganze Secteur. Ech denken do un d'Kollege vun der Santé, vun de Soins, vun Soins-Beräichen, sozialpädagogesche Beräich si mer staark, bei den Eisebunner si mer staark, bei den Tramsbetriber si mer, Buschauffer si mer, voilà, Bus, pardon, Buschauffere si mer staark, privat, also öffentlech Buschauffere si mer staark vertrueden. Mir sinn am kommunale Secteur bei den Aarbechter, Salariéen si mer och staark betriewen, beim Staat och. Also ech mengen, mir kënnen do op d'Solidaritéit vun all deene Leit kënnen mer natierlech zielen an appelléieren och. A wann et dann esouwäit kënnt, ech mengen dann, dat hu mer och de Leit elo gëscht gesot, da sti se och net alleng do. Also mëttlerweil schaffen 82 Leit do. Et sinn der, meng ech, fir d'nächst Jor wäerten der 150 do schaffen. Dat si elo Previsiounen, déi mer do elo kritt hunn. An déi 150 Leit, Vu Luxtram, déi stinn do net alleng. Ech wollt just präziséieren, wat och d'Vergläicher hei, mir hunn nit den Tramschauffeur mam Mecanicien op der Eisebunn verglach, wat de Loun betrëfft. Mir hunn e verglach mam Buschauffeur, wéi e bei der Gemeng schafft, wat jo awer e legitimme Vergläich ass a wou och d'Prealabele fir dohinzekommen déiselwecht sinn. E muss do souvill Joer Poste primaire hunn, genau wéi fir de Buschauffeur beim TGV oder beim AVL. Déi hu mer matenee verglach. Hei ass kee Verglach gemaach gi, Buschauffeur, Mécanicien op der Eisebunn. Zweetes, wat ech wollt just präziséieren, an dat wor déi zweet Verhandlungsronn, wou mer eis nei Illusioune gemaach hunn, mir géinge wierklech an absehbarer Zäit zu engem gudde Kollektivvertrag kommen. Déi zweet Verhandlungsreunioun huet den Direkter eis gesot, e géing en Tableau synoptique opstellen tëschent deem, wat elo beim Luxtram ass vu Loun an Aarbechtskonditiounen, an niewent eis Fuerderungen, wéi mir se hunn, an datt mer da géinge probéieren, fir dat ze rapprochéieren, fir do e Resultat derbäi erauszekréien. Dono wor dat eriwwer. Dono ass gesot ginn, Mir hunn e Règlement d'ordre intérieur, e Règlement interne, wou eis Konditiounen drastinn, a mer hätte gär, wann Dir dat akzeptéiert als Kollektivvertrag. Dat, do hu mer natierlech eng Ënnerbrechung gefrot. Do hu mer gesot, Esou kann et nit. sinn, da gi mer bei d'Leit, informéiere mer déi an da kucke mer, wéllech Démarche mer zousätzlech mussen ënnerhuelen. Also et war e regelrecht Diktat, dat ass dat do oder näischt. Ech kann jo net sinn de Seen, deen hei elo op der Escher Gemeng op enger Kiermaschinn fiert, méi verdingt wéi een, deen do mam Tram mat esou vill Leit duerch d'Stad féiert, wou wierklech de Risiko jo immens grouss ass an d'Sécherheet jo och e ganz grousse Punkt ass, well mir si jo wierklech frou, dass e Succès gouf, dass esou vill Leit mam Tram fueren, mee se musse sech eben Gedanke maachen, wann déi Leit 30 Stonnen den Dag do sinn an de Wee dobäi kënnt, sinn et 15 Stonnen, ob déi da wierklech nach fit si fir ze fueren. A wann déi éischt keng geschitt, wat mer natierlech net hoffen, gell, dann, esou Saachen, esou laang soll et net daueren. Mer mussen éischter reagéieren an anstänneg Aarbechtszäite kréien. Ech mengen, et ass och e neit Aarbechtszäitgesetz nach net esou laang hier erauskomm, wou déi Konditiounen ganz genau festgehale sinn. Also mat Prioritéite kann ee villes maachen. Dass d'Leit och hir Pause kréien, déi si ganz, grad an deem doe Beräich, wichteg. Ech mengen och déi hei op der Kiermaschinn musse schonn am Verkéier immens oppassen, wéi du keng Leit hannendran hues. An hei sinn, a wann ech kucken, moies si se jo strubbevoll, déi Tram, mä se mussen nach, muss opgepasst ginn, wat d'Leit eran an erausklammen. Do, och do muss sécher gewäert ginn. An do muss een all, de ganzen Zäit konzentréiert sinn. Kann et sinn, dass déi Leit manner verléieren wéi aner, déi eis elo am Südgemengekollektiv oder de Staat Lëtzebuerg? Ech mengen, do si mer alleguer op engem Niveau, wou d'Leit zimlech d'selwecht verdingen. An ech mengen, déi do Leit hätten dat och verdingt. Ech wollt awer och nach eppes soen zu den Aktiounen. Also d'Leit vu Luxtram, déi si rosen. An den zéngten Dezember ass den Tram jo ageweit ginn an do wollt d'Personal wollt do schonn eng Aktioun starten. A mir hu se nach, well dann eeben elo nach, et waren nach deemools keng Verhandlungen ugelaf, mir hu se da mol berouegt nach kritt. Mee ech mengen, déi nächst Etapp, déi wäert elo dann, wat ass et, d'Stäreplaz. Da soe mer Iech Merci fir d'Kommen.